hi khomi nkulumo wa munhu wanuna la nga na phd ka nhlamba mara i mfundhisi hala ntlhelo bishop tshika swidoma boy seventa jaha ra tikelo loko mi twa nkahelo n'wa mi nga twa loko i swiwachu I- i wanuna wa swiwachu wa ku boha ulu xi ku byexi ku ni ta ku boha u nga ha tholete mina mara a ma ha tsutsumisiwangi after sweswo a ma ha Eh, a na- a na ha tsutsumisiwangi hi mhaka ni vhele ni sungula ku kombe rivalelo ka vanhu valava swi vula ku hambi mina mi tshame ku mi ni dlaye buti yi ni pakata voko ra xiwaji wa hayi sorry lengewi loyi wa hemba loyi

Hi ya emahlweni hi dyondzisa, hi hlohlotela no hlayisa ndhavuko wa Xitsonga xerhu. Twanani la, Sonta rin'wana na rin'wana ra vumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki, hi ku phamela swakudya swa tindleve, evunangeni, hi mbulavulo wa tiqambhi terhu na eximoyeni hi pfuxelela vupfumeri ni mbulavulo. Seketela, rhandza u tlhela u avelana na van'wana. Ntsena eka Shangani Gang Podcast Network.

Iko se iloko sefikile kwala ka mistrin History? mistrin xana ku na maseve boy sevenza jara tikelo munhu o ka a nga twi a nga twi misa loyi Xipandzahloko. Hey, hey, hey, hey. Hey. Muna ka ta- Mpfhuke minjhani? hi pfukeni ti-subscribers ta hina thank you so much ku va mi ri ku hi sapoteni ne eh mi mi continue mi kha mi commenta kwalaho loko na swin'wana maybe swi nga mi tshama kahle ma hlamuseta munhu u dyondza hi ti-comment ta n'wina Yeah. ya ende la mi amukelekile ngopfu ku ta laha xuta kona mo vutisa ku xutela ku hi ta mi vitana byi hlupha swilo leswiwani so namuntlha um ku na vumenemene byi nga ti tala ka gaza swin'wana swin'wana hi khomi nkulumo wa munhu wanuna la nga na phd ka nhlamba mara i mfundhisi hala ntlhelo bishop tshika swidoma boy seventa jaha ra tikelo nine stop a ri na vona before va ze va ta ma se boy sevenza ne Yeah. mm. eh, mi nga chavi la studio la studio mavoko na vanhu njhani loko mi twa nkahelo n'wa mi nga twa loko i swiwachu i wanuna wa swiwachu wa ku boha ulu mm. xi ku byexi ku ni ta ku boha u nga ha tholete mina boha masikwini lembe hinkwaro lembe hinkwaro xi ku bohini ya minjhani maseve epfuke ngoo mata loko mi hi hlangani kunene ne mi munhu wa ku nyuma swinene Mm, a ni yo pfapfa phela mi yo mpfapfa kwana Eish. namuntlha mi le studio eya ku tolovelekanga mi mi- mi- mi- mi nga rhanga mi mi vula yini hi ndhawu leyiwani oh Mm. hi xilungu no ni nga xi tivi mara ku sasekini ya ne a ndhawu ya ku sasekini ni tlhele ni chuha Mm. ni tivutisa ku kasi ndhawu yo no hebefoni ya so Mm. ana vati vatauna la befe vatala xiwaxi maseve na swi tiva so so maseve va va- va- va mi tiva already ne va mi tiva eh ku- ku- ku na huwa ngopfu ka gaza ya n'wina kahle kahle before hi tlhela ndhaku ne ku na leya tolo leya yi ri ku trendeni swinene laha mi nga posta muyisa n'wana a ti a ti pfali nhloko ya ana rhoko a ka a- a- a- a- a hlamuseta leswaku u rhumiwini Yeah. hi vanhu vo karhi leswaku va ta herisa vutomi bya n'wina xana mhaka leyi yi fiki njhani ka n'wina ende swi heleli kwihi no mhaka leya loko vanhu va nga yi twisisi va nge swi twisisi mhaku a ni xiendlo loko xi endleli wun'wana munhu un'wana na un'wana u na mih- u na mayindi ya yena swilo leswiya loko swi fika ka mina yo foyineliwa ni ri phams yeah. ni ri na manager wa le pumps na na na na na the tlanga mc mm. se loko ni ni foyineliwa ni vhele ni tlaka foni ni yisa va laha ti-speaker a ni ma swi ta ku tifoni ta trace wa traciwa um eh, loko ko na problem swilo leswiya swa fita ku va nga la swi trace ma vona se kwalaya vanhu lava va ndzi ku hayi ni la ku dlayiwa hi va ximanimani na vamani na vamani se mina hi mhaka ku ri a ni na chuwa i khale ni kha ni hijeka hijekiwa kwalaya ka swilo sweswo delela delela mm. a ah, hi loko kwalaya vafana lavaya Ni ku, Heyi, n'wina va lava va nga mi rhuma, swi ngcono mi vulavula hi vona. Ya. Ma ni twa? Ni- Ya. Loko ku ngu va mi nyike mali ya so na mina ni ta mi nyika mali ya so. Se ni vi ni dlayisiwa hi rito rero, ni ku a ni ni- ni nga ha va nyiki mali loko va hete ku endla swilo swa vona Ya. leswi va nga swi vulavula. so hi leswo va foyineli n'wini va foyineli va mi byela ku ku na vanhu lava lavaka ku ku mi vavisa kumbe ku mi dlaya eh. ivi n'wina a mi yisi foni ka loud speaker mm. ivi n'wina mi ku okay vanhu lava loko va mi foyinela a vo chava kumbe a ku ri na swin'wana vanhu lavaya a va very va yo rhumiwa okay mm. se why va nga ha hetisangi leswi va rhumiwe swona vona ma lava hi kumini le ku sunguleni eyi vanhu va iza lava vete va va va tshembisiwe thirty thousand Okay. 30000 eh ivi va vona mina kha ni posta tirholo tin'wana so Yeah. ta Ta mali mali. hi leswi nga endla ku va va na attention ku ri swi ncono hi landza mani boys events Events, eh. se loko ni foyinela un'wana wa kwala ka tiktok ni n'wi byela ni ku he boti um ku na vanhu va sove va rhumiwe n'wini boti luya u ni byele timhaka to vanhu va lava swi nga endla va kha va lava ku dya mali ka wena Okay. ivi vanhu lavaya ni vhela ni va byela mi ni ku hayi mi ni ha mali yo mi nyika okay hi swo swi nga fika swi jika i va sungula ku endla tin'wana ti-video oh se i va vona ku ka n'wina a va yi a va yi kumangi mali se va nga ha vuli lexiya a va fane va vuli swona loyi a nga va rhuma va jika va ku hi n'wina mi nga va rhuma hi swo ku va hemba Mm. so so mara mi mi yi pfarisa ku yini mo heta mi va tshikisa sweswiya mi ku, "Ai, munhu va tshikisa sweswiya Ah, ni swi vonile ku ri no na loko paniki wa yi kuma ku va la xitarateni u yi kandziya yi hindza se no va kandziya yi hindza a va na power ya juve nge ndzi juve laha va nge ndzi juma loyi a nga twi loyi loyi video leya ya maduku leya ta na rhoko xikongomelo xa yo a ku ri ku onha vito ra boys event e vanhu lavaya i vanhu lava a va rhumiwini Yeah. Mm. na ku Se hi vona va xikongomelo lavaya. xa ku onha vito ra mina ku ri a ku ri challenge yin'wana Yeah. yo vanhu lava nga xaviwa ku ri va ta va ta onha fame ya mina va kuma ku ri na mina ni na yo power yo lwa na vona Mm. Mm, a ni miyelangi ni ze ni humesa na marito mo loko ku ri khesi ya mahlweni ku pfuriwe na khesi vele mm. loko ku khesi ya mahlweni a va hi va pfula khesi ku tirhisiwa tinambara letiya mm. hi ku va tlhela va bayiza va ku va tshama protea south ende vanhu va lava va ko protea south napundu ni pfuki ni endla video ni ku tana ni mi ta ni dlaya ni halene protea south be mm. se a va fikangi vanhu valava so hi masavi ku ve um eh, se eh, va nga fiki mbheta mi ku na huma ka vona vanhu lavo no vhe ni huma ka vona okay ivi then hi ya ka tlhela ndhaku ku na laha ve a mi ri aka mall yin'wana mall of the south i think mm. laha mi va nge mindumbu hi pholo mm. xana ku endleke kuma mi hlamusela xitori hi sa siku leriya maseve hina ya swo tekanyana mafadeni nyana matsongo kwala tibangi mm. hi titata ni endla limit ya ten tower ni khomanya ten tower vanhu lava ya mazeve loko ni nghena emolweni ni fika ni tshama ni dya a ku ri na munhu un'wana a kha a ni langutisa kwala me- andzeni Yeah. Izulu ra America na ndozi, mi kota Eh. ku tsala ice cream ka live. hi swo sweswo se loko ni huma laya ni sungula ku vulavula na un'wani wa wa kwala ka tiktok ni ku hayi mani enge ku na problem mani a ni na profita na ni ku enge ku na problem mi swi twa laha moyeni Swi twa moyeni. Hayi, loko ni ya fika a tirhoboteni loko ni hi ni sungula ku hakela thikithi ni ya fika a tirhoboteni a ku ri na timovha tin'wana hala hmm. a na ha famba nkarhi wo leha hmm. go ha ni ku a ni yimi la hmm. no tsutsuma ni yini ya tsutsuma ni ya nghena hi le eldosi yo ni awa ni chochovele ngopfu le mahlangele henhla ka bridge le eh, ni chochove ni ngetlip town hi mina luya kha yi milanda va ka va ni hlongorisa mi ya moroka ni ya moroka loko ni fika moroka ni fika ni paka movha ni requesta uber ni famba e ni chuhile mm. ni siya movha mara movha ni yi kumi yi tlhaveteliwile mavhini se simbisa yi goveka laha a ah, maseve xipoyila ah, laha maseve a ni chuhile na la ku mi hembela um eh, laha ni hlakati na xipoyila mi swi twa ku se matwa ah, maseve na sweswi ni na vukheta ni na vukheta mara a ma ha tsutsumisiwangi after sweswo a ma ha eh, a na ha tsutsumisiwangi mhaka ku ni vhele ni sungula ku kombe rivalelo ka vanhu valava oh. swi vula ku twanani va ri va kombeli rivalelo ka vanhu valavo swi vula ku i vanhu vo tala i vanhu vo tala vanhu lava mi nga kombela rivalelo ka vona a ma ha ri xona ku he a na ha ri xona Vanhu va lava hi ku va tlhele va ngheka live van'wana van'wana va ri majele ma vona va sungula vulavula ku hembo loko u nghena ndhawini ya sona loko u famba hi uber hi ku vona ende ni fambi hi yona mi swi vona va ni tiva vanhu. uber liya so ya eh, loko twana la ni la ku twisisa la ko vanhu va ri majele a va ri jele njhani hayi a ri jele munhu loyi a hi ku sound ya ku a yi twala ku ri munhu loyi I munhu loyi a nga le ndzeni ka. Kambeni n'wina mi twana hi ximoya. Swa endla sweswi loko ni vulavula mi swi twa ku huwa leyi yi le toilet. Ya le jeleni se mi swi twi ximoyeni ku leyi huwa ya le jeleni se leyi. Mi nga rivali ne masa boss a ndzi profeta swi nga endleka yi kha swi ku ma fa mundzuku he boti kwalaho. Dirock. So so ivi then loko mi teka Uber mi ya kaya mi ku ni movha ni ta yi landza mundzuku. Eya ni kuma ku mathayela mo tshama. yo mayigwazini mayigwazini mathayela lamaya mm. mm. ni swi voko hayi se ni le ka risk ni ve ni tekanyana nkarhinyana ni hilanyana hi ku chuha a mi ri na droma a na ha zanga ni va kahle yi fana na case liya yin'wani mm. liya ya vanhu lava nga ta a bucara Yeah. ni swi va ku heyi vanhu lava nga za va ni dlaya na sweswi ni hungutile and eh, ya liya maseve ku na ku na yin'wana ni tshama ni endla video yin'wana ne um ni ni vulavula hi maseve maseve munhu ni nga n'wi tolovela Mm. Yeah. so and at that time i think a yi lwa na gogolelo ne ivi ni ku ha gogolele vona va nga rhuma siku yini siku yini mara hi tiyizo mhaka ku nga ri swona a ko va just content man Yes. Mm. so uh, i think maybe gogolelo va va tsutsuma hi ndlela yaleya ya ku ya ni rhumeli swilo and stuff ne mara tiyizo mhaka ne mina no ti endlela content okay. ko tala wa swi tiva ku munhu ni nga n'wi tolovela ni vulavula swo tala ngopfu hi yena hikokwala maseve a ni yi tolovelini so xana hi ku ya hi n'wina vanhu lavaya loko va ta swi endlisi ku yini ivi dem ta tlhela mi ni byela ku swi mi affective fika kwihi xilo xiya vana loko va ta ni loko mi ri businesseni um mhani ri kerekeni mi mbale majazi mati va ni helelini khongelani vavoho jesu u ta vuya heyi mo twa hi jazi loko ma nghena ma ku loyi loyi Eh. sesi vadizana va ku i se loyi a kerekeni va ri njhani va mhani va o hi madala ma n'wi- mo fika ma n'wi byeka a humi loyi Eish. ni swi voko lewe lama va na mukhwira ha xitsongo xikhwira lexi ebode ma ni teka ma sungula ma Yo. ni tlelisa so hi xibama endzhaku ka tlilasi Mm. ma ku yi teli wena

ani ni ni hete ni vona nga na swin'wanyana. Ah, madoha he va yi byela va va ku a hi fambi le mangalani ni fiki mangalani ni dirowa mali Eh, hi hi ti cash send mm, ivi kusuka ko kwalaho ni tlhe ni dirowa hi khadi ra mina mm, ivi kusuka kwalaho va ni teka hi ya kwihi le ku nga na sati mm. a ku na swimalani sweswo ni swi teka swa majoni joni leswiwa Yeah, yeah. ni swi chela xibekani Oh marhwala yi beka lexiya a na ha teka nkarhi laya contract ya mina lova ku ya hela rini rini ni vhe ni ku vhavha a swi ni affect ngopfu se loko ku vuya ku endliwa khothethe mi kuma ku mina n'wi ya ha bula maseve mi ku gogo lelo va ni va rhumeli swilo swi endli ku mi va nyika attention ka vanhu ivi vanhu va twa nge gogo lele mi va vanhu loyini mm. so swi endli kucliente ta mina titwa nga ti tsekatseka ti tsekatseka ti ku kanjhani mfundhisa loyi wa ri munhu loyi hi n'wi tivaka a nga duma mm. he swi swo cina ni swo porofita swo cina swo khongela a ni nge ti dumisi hi swa vuporofita hi ku swi tiva hi xikwembu n'wina mi jack of all trades master tunan hi ku mi profet

yini pakata wo kana xiwaju hayi sorry yi ku loyihotiwa yena u dlele a yisa n'wiyitela mozambika hi maseve loyi na yi basiseni leyi va maseve hayi maseve mina n'wi ho tlanga mm. a yi tatisi ka xikwembu phela vanhu va sungula ku nchava ku xa dlaya yima ni byela xikwembu a xi ndluli vusiwana mm. maseve gaza boxa mm. swi swo tala leswi mina a ni vulavula hi n'wina mm. a ni tivi nchumu hi lexi na hlambanya hi lexi mm. mani twa ni mi ni mi kuma n'wina mi tlhela mi ni interviewa ku fana na sweswi mm. se a ku nga ri na nchumu i ku loko munhu a khunguvanyekini hi vhidiyo leyi mi mm. kuma ku munhu se va swi teka enge hi swona mm. ni fiki ni va na problem ka timhaka teto mm. timhaka teto ni nga ti endla mina ni khomeleni swilo sweswo a swi nga ri kona i ndlela yin'wana yo lwa na n'wina ku mi thyakisa ku ri na n'wina twana ni xilondza lexi hi nga na xitwa Mm. manto ya a ya timhaka ta ku kumbexana holova na n'wi ni khomile ka timhaka ta ha mara masolo ya mara ya switomba a lexiwani heye i xikinere lexi u ba hi laha u ba hi laha a xikinere sweswi mi nga hlambani mara maseve ne maseve nge pfuki hi kuma video hi yena ah loyi khokho okay ni kombe ku vutisa eh seliya ya hina yo yo ya mucatwini wa gaza boxa hembele green loko mi hi vula madevhele

timhaka letiwani va nga ti bivha hi gogolelo hi mina mm. a swi nga ni khomanga kahle mm. and swi endla ku enghezesi luya mi u ni rhumeli swilo mm. manjhajani munhu wo rhumela swilo a nge vulavula hi swona swi to heswa ku tirhisa swilo swi ku karhata swi ku ba ivi wo ta hi ku lorha loko u rhumiwe hi xikwembu ku okay ku na munhu wa swo loko xaniseni hi ya ku rhumela ku swa so mm. se leswi ya ku ri a ku tihuwela eyi a ni yo bifa hi ndlela yin'wana a ni na manga ni rhambangi na twanani maseve yi wela ka phati laye vo fana va fred bal ni va foneliwe why um mina na maseve hi mm. hlangana futi na hi eh, tona kg ni ni tekeze mutswari wa mina mm, so vo tala va rhambiwini va nga kumeki fonini Mm. hikuva foni a va fona hi 021 se a ni va ndi 021 a va khomi va ri hala Swa swikweleti. na n'wina mi foneliwini a ni nga ta mi siyi hikuva a ni swi tiva ku mi ta va na nomongo lowu mbuya mi ta themendela ngopfu mani ivi va nga mi kumi mara maseta suti leyi ni hindini vanhu va yi na ta cata kambe nato la ku ba tivhawu la ku ba tivhawu na mina va rinyuwa na rinyuwa u nga ri khale ni ta mi rhamba

Ah, hi gomeleni bazi wa vile Ma xana seven- u weva ka ku khecha hi swin'wana bazi hi gomeleni so hi maseve Mm. n'wina na mfundhisi um makumana sweswiwani mina mfundhisi sweswiwani Mm. a hi le ku kumaneni Yeah. hi ndlela leyi Mm. mfundhisi ku na swin'wana leswi mi hava va va swi endlini loko hi ngheni ka life na na un'wana wa wa mukhongeri kwalaya ya ya ya se mfundhisi va rhandza vanhu ma ni twa ne mm. loko va rhandza vanhu mi kuma ku hi tele laya mm, mm. va hi rhandza hikwini loko ku ya wehe gazaboxo wa hi mi rhandza luya loko ku ya un'wani wa hi mi rhandza luya ende mi kuma ku ri mina hi mi ni destroya ku gaza hi ku delela so loko mi fika n'wina mi nga ya endli agreement ya n'wina leyi mi nga ta ku boy seventh hi ta ku xavela suti hi ta famba na wena ekaya oh mfundhisi a wu ta ta mi xavela suti va ta famba na mi kaya va famba na n'wina kaya se loyi a nga fika a cheri tshuri a ni swi tivi mara ma n'wi hleketelela yena ha loyi na n'wi tiva loyi. eximoyeni hambi n'wi vona Mm. hi loyi ende mhiza luya hi ku ya ntiyiso rirhandzu ra yena a nga ti kurisi M- mfundhisi ne mfundhisi a a swi laveki ku vulavula munhu wo biha ya ya ya mi ni vulavula phami a ni ju- a ni jikajiki Nam- hi mina ni mi tivaka mindzhwalo ya kereke ya yena a ku na leswa swa ku va ku nyanya hayi a na ku hemba lexi nga na vanhu hi lava hi nge le masayitini hi nga na problem a na ku hembela ni vi ni khomeka kahle laya Oh, ka so, kereke liya so a mi femi hi kaya na mfundhisi na mfundhisi laha a ku fanele ku ve ku ri na mhaka yo mi xaveriwa suti ya yintshwa ni famba na famba vona na vona kaya hi mhaka ku la mina ni ni kwala ka community ya kwala ka Ka gaza Gaza, so wa eh. mi ndzi wa ka majeni maje oh hi mhaka Oh, majeni. so, all mara. right set ni kota ni dyondze yini lani ni Okay. ni dyondze ku loko munhu a vula xo karhi a xi hetisisi Axi- yeah. ende hayi ku maseve a yi swi- ya hava mali yo xava suti yi nga ti xavela suti mara yoyo a yi lava suti ya mfundhisi hi mhaka swi vuluka life tifeme ta mi vanhu la Mm, fame ya n'wina feni ya mina ya ni vutisa ku suti leyi yi Yi kwihi kwihi? se mina ni fanele ni siva mfundhisi pe ni ku haha khoma la mtshika ma swi vona mara a yi kona suti se tifeme leti ta ha vulavula tifeme ti ku he wena

so kuna xin'wana eh na mina xi ni khoma kahle mm. eh a swi fambela na ti-audio eh hlipin'wa kha ku vuriwa mutswari kha vula va vulavurisiwa mutswari yi kha yi tlangisiwa swi mi khomi njhani swo swo fana leswiya bcause nga ri ko tala ku mi vulavula ko tala mi tshikelele ya liya ya ku why va tlangisi na liya okay se yaleyo maseve yi na risizinyana mm. ka ximoya Eh, pen liya maseve liya ya ku va tlangisa voice note hmm. mi ni twi swi nga ri kahle hi mhaka ku ri a yi ni khomangi kahle ni tibyeku ku na vanhu lava ni mi ni nga tswariwa na vona va ni xavisaka se ni la ku twisa ku vamakwenu wa mina lava va ni xavisaka i vamani ni ta va tiva se loko va ni byela un'wana wa nandza kwala ka tiktok u te um un'wana na mhani hulu un'wana na mhani hulu va tele papa mi teki vavasati vo hambanahambana mm. va tele loko wo teka vavasati vambirhi hi nkarhi wun'we o oh, vo ta vhekiwa va ku va mhani hulu se a ku na loyi a nga ngo a mhani hulu va tele va mhani hulu se swi nga ni khombi kahle ku why ku va na voice ya papa mi phe mukhalabye lowa hi papa mi manjwanyana yeah. se ndzi swi ah kumbe papa va lwa na mina hi mhaka vuprofita mm. se ni ti byela ku ri kumbe loko ni kha ni phuxaphuxa swo switsongana na swo vele ku lweni na mina se ni nga ha miyeli ni lava ku bela ku dlaya ku ri vanhu lava kota ku ri loko ku ri na swin'wana va lava ku ni duvula ka va ni duvula se a ni tibyele ku loko no za ni xanisiwa hi family ka ha ri ha xi lexi nga ta xi endla hi swona swi le ku ni vaveni ni lava ku tiva munhu loyi a ni holovi na vona vanhu lavaya khotete a ni vulavuli vito ra munhu mina a ni ti endlela sweswo na mi ni tova ku fana na vo va tovaka hi swoho sweswo a ya ni vava na swi loko ri na xilo ka swilo hinkwaswo tshama swi endleka mm. liya hi yo yi mavisaka ya ni vava hi mhaka ni lava ku tiva munhu loyi a nga vulavula na leyi ya ku mi mhana mi va ni hungukile yeah pende a ni swi koti ku yi shera na munhu ku yi nga hela hi loko mina n'we wu vulavula so hmm. ni lava munhu luya a ni byela ku a yi twi hi mani hmm. hi ku munhu loyi a nga va byela ndisa ya yena u ta ta byela mi ku phela i va mani mani va nga ya laya va ya vulavula hi wena hmm. vanhu lava va tile le salema va fika va vulavula hi wena va lava mepe wa wena that's why mi mhana mina va xuta ni va posta laya na swi tiva ni tsundzuka a loko madriver mini coupe ee ni va postile postile mhana mina a ni va tumbeti hi mhaka a ni mutswari a nga tumbeti u lomile ka femi la mutswari mutswari i mutswari mutswari hambi o suka tihlo mi mhana mina va rhandza ku na xilo lexi nga ta xi cinca ka mhana mina hambi vo rhwale swikotela hambi vo xavisa mati i mhani ni nge va tsutsumi mhana mina e gazaboxa se hi swona swe swi nga na problem ya swona mi ni vaviwa hi sweswo loko vo ni nyika sweswo a va nga ya police station hi ya tsala paper work ku ri hi nga hlamulani kumbe hi nga hi nga vulavula loko vo ni twa vo ni twa ni vulavula swi sweswo a va ni khomi a ni se ku ta va ku ku ri na phepha mm. mara loko va nga se vulavula sweswo vugazaboxa hambi vo ni khoma loko ni vuya Ha ta vuya hi continue na mhaka liya. Loko vo xa vanhu a ni duvula nenge, na mina ni xa munhu a ni duvula va n'wi duvula nenge. Hi leswi ni nga na mbilu ya sweswo ku ni lwela ku ri vana va mina va tiva ku ri va ka mani. Sweswi be vana va mina va confuse. Ku ri va ri papa vo hungukiwa mara hina hi twa papa va ri halawani. se mi Papa, mi lava vo lava bye- nga sungula swilo leswiwani Mm. ya hi ku ri ka tinyimpi hinkwato mi nga tshama na tona mi nga- liya hi yo yi- mi- mi- yi- yi- loko mi tshamile ne Yeah. yi mi Ah. balansa timbili na mahawu liya yin'wana ya ku a wa kona na leyi yin'wana yo ya rhikhodo Mm. a liya ya tsimbe bava hambi vo dlaya leyi ni nge jiki ni nge jiki madala ka ha ta vuya ka gava yi ta u ta blow masinya u tlhe u dzudzeka ka ha ta va na phepha three ya nhlamba yi ta ye and hayi baba enghene u presiwa hi magic so a mi rhangi mi ra mi mi Mara mi rhangi- a rhambela nyana. swi Ah, swi nge endleki ku nga ri na swin'wana hi mhaka ku liya i nyimpi ya liya i nyimpi i vanhu lava tikombisaka ka wehe ku na vo va na fight mm. ende va nge wini swi sweswo ah, eish ma- ma twisisanyana loko muprofeta wa hosi a yima a ku ve nge wini u va a ri xoko hala ni nga boha ko sweswi ne fundu leriya fundu manharhu u ri u- wa- wa yi vo ulu ku ri Maf- ulu ku ri ulu Mm. va tlhe va hi rhula futhi hi vu vona va kha va hi va vulavulela kha yi va vulavulela kha va yi vulavulela yi hela hinkwayo va kha va tseketsela Ah, ku ta tika ku ta tika Yeah. so n'wi vulaka na maboy seven a ni swi tiveni ku nyimpi leyi yi va na le ximoyeni loko yi loko yi kwati yi swi tsundzuka ni ni tsundzuka nkarhi lowu a yi kha yi ku hayi se ni twini ha na halo nkarhi lowu loko va mi biza a ni twile a yi twini ne mara ni loko ya vuyela ya ne ni swi vona ka maseve nga ri yi rhangi ya hlamba sweswiwani se yi sure maseve a ni twile mara loko u ri nandza wa xikwembu loko wo boha swilo swi se u tile mm. wa yima exitori a ni twile maseve mm. lexi va va ku i pheni liya ya mutswari vanhu mm. hambe mo twa maseve vana va n'wi lava va ku ti avanyiseni phe lava i mhaka vanhu lava a ku na ngati mina ni nga ha yi testa na baba loyi ku wa hanya baba mina be mara ni twa nga ri swi tava ku ri ku rhuketana mutswari loko mu swi Ewu, sweswo hi swona mara vanhu lava rhuketele mutswari wa mina phela mhani se pfula case mara mina ni pfulele u teka tikesi mina ti-case- ana a ta na ta va vutisa swona ku mi se view ti kona- ti kona ti-case ti nga pfuriwa sweswiwani ku na ti-case leti vo va ti pfulini mara i ku xi xikulu mhani ni vulavulangi hi vito ra vona mi nge vuli sweswi ni ku eh, n'wina hi n'wina i baloyi ka tiktok loko loko ni fika ka le a khoda va ku baloyi a ah, va kuma ka hinkwini a ku na case kwalaho hmm. khoto hmm? a ku na case leyi nga ta fika ni yi pfumela a ni a hi n'wi baloyi n'wini hmm. ya ya ya mina vito ra n'wi ro helela baloyi ximanimani phela hi mi boys evendza mina hi mi marvelous sithole Yeah. so mo fika mo boys va endla va nge ri kumi magistrate swi sweswo oh a va tirhi ti Mm-mm. hayi na u lava sweswa straight ku na tiloya be ku na tiloya leti nga ta mi tlemela n'wini ti fika ti ku "Ay, boy sevenza loluwa a yi n'wi tivi a yi n'wi tivi sevenza lomu. Eh, swi tivi swi swi sweswo yeah Yo, so Hey, mase- va dyondza ka- leswo lavaya. ka ti-influencer hinkwato or vanhu valava va tiveta ti-content creator na swin'wana swi nga gaza hi wihi loyi mi ngo ta loyi ni ta pfuka ni nga n'wi kotangi i mi ku loyi hayi loyi kotana ngo loyi heyi mativa yini hi madala vanhu lava hinkwava ni mm. hi ngheni ka tiktok hi rhandzana ku fika laha mi kuma ku ri mi xavi jakete n'wina kwalaho mm. Eh loko mixavi jakete hina hi ya ku hi va ku yi quality na loko ho fika hi kaneta jakete yaleyo mi nge hi tsakeli mi tshama mi ri na miehleketo yin'we liya se xi mi loko ni bifa munhu a nga rivali xi lexiya hambi mi no kombeza or mina tshineka vanhu valava be ni tlhe ni ku sorry ni tlhe ni xa swakudya ni dya mara mi namarhetina swa su xipikara swo hetelela ka ko Eh, enge kona n'wina gazaboxo kumbe un'wani a nga fika a vulavula ku mi nga n'wi rhandzi mvalo u ta tlhela mi jingela se n'wina mi te mi ya giga mina hala ka tiktok na mina ni swi twa ku bifi leyi yi ta ka mina onge yi ta ka mina mina u jago mm. Mm. mm. se swi sweswo hi vanhu lava hikwavo a hi rhandzana mm. mandlonya a hi rhandzana se sweswiwana hana a langutelanga ku ri hi ta rhandzana hinkwenu layani hayi mm. un'wana na un'wana u yimela wa yendile orina influencer leyi n'wi mi yi rhandzaka content creator mi ngo loyiwani xem hambi ko ba lexi xi dumaka masena mi content creator mi rhandzilwini a mi rhandi maseve Loyi. maseve loyi i chomi ya mina loyi Loyi. loko no n'wi themendhela va ta ku loyi yeah Mm. Yeah, mara no mu- swilo swo tala ni kaza boxe na n'wi byela yi swilo swo tala hambi o nga hlamuli maseve kasi maseve mo mo jaheta njhani ti-organ kerekeni mara mi nga dlama mi fa mi dlama mi teke enhlokweni maseve Oh. ndava va swi tiva vo vulava mina va tekela nhloko va swi tiva mata yi ta hlamula wa ndhaka ya 20 years loko ha maze mi nga Oy, maseve wa boyisa va se i- i- i- i- i xirho xikulu mutini u tlakukile no tatana mdaka mara tizo mhaka i kuma Sweswi. kumba swona ni heta ni endla yini

gaza boxa i munhu wa xikwembu mavo mm. leswi nga dyi dyi swi plaka na ximoya eh, ximoya a dyi yimi na munhu hambi wo tirhisa foni ku nga kuma gaza boxa dyi vulavula hi munhu a dyi yimi na munhu mm. dyi yima na ximhaka dyi ku hemfo khongesa mhaka yeleyo mm. kumaka swi sweswo se hi mhaka ku ri no loyi ri ka tiktok se ri na mm. na demoni ha se va sungula imagine a mi byele ku mi khongerisa mhaka seven days ivi loko se mi ngheka tiktok mi jika mi tseke ah, xo fika xi ku i gaza boxa xi ku xikumase and mara i ntiyiso ku swo ta loko swi humelela va mi byelini xi hundle ku noene guys mi nga rivali ne mm. ku na swilo swa matimba swi nge le ku teni mm. kumezele swi tivisa ku ta yini oh hi swi tiviso leswiya swa ndhawu ya xisanyama una chisa nyama yin'wana nge le ku ah, teni liya yi proper ve le ku yi makeni mm. kahle yi liya yi ta va yi ri so ai na n'wina mi rhamba mi nga ta ka ni mi rhambanga emaseve mhaka nkulukumba luya Eh. luya wa tima nga ri wa le nigeria luya la mbale isuti Oh. luya luya su- a mi kwatisaka hi suti liya green Ya liya green. um a xi va bohelela va loko loko Ah. se mi yi pfula ndhawu liya ni hi ta tata xitela podcast ku ta va ku ri so ku nandziha Ma- ma- ma- a ni- ni tshembisa moyeni mm. ni ta ta la ni fanele ku ma save hi swi lavisa so so na so na so na so mm. manduseka u ta va ri dj hi laha ti si dj laha lava laptop yo hp yo fa yi fa hi ritshuri yo tirha chajareni laha si dj ni ta mi byela ku mi swi endlisa ku yini ne maseve u ta va ri dj mama ku tshamise ku yini mm. na ende e cos ve ri va kombela ku endleriwa xo fana na lexiwani va ta humesa mali

loko hlakata nyama ya kona kona hi wena ah kunene u ya Kaya mina kwihi nge na famba nyama yi tshama yi ri oro vanhu va ka hina ni ta khensa ku loko mi kote ku fika heyi Mm, a ku fika swa boha. Xikwembu a xi- a xi endli a xi endli matimba ku ya mahlweni Yeah. swilo leswi nga sala laha switsongo ku phama ntsena hi faka swilo e mara loko yo fana leyi mi nga chava maseve Machava. Mm. se Swi ta maseve endleka. Mm. n'wina ndhawu leyi a mo famba ku mafundu manharhu mafundu manharhu mi yi boha ne Yi ta ya yena, tiya yingisela ntsela nhasi. Mafundumana mi ta mi tsalela. Mabalani. Mafundumana. Se- se ku- Na mabalani. hina mabalani Manharhu. se se ku vula mhi muprofeta a na wa wa profeta swin'wana Eya. se na mina mafundu manharhu ne na na na na na, na marhama mbyana ne mi kuma na suna ya pregnant maseve mi swi hlanganisa sweswiyani ne ne maseve mi mi mi mi cela laya mi swi chela laya ha komkomi ya kona mi ta yi twa maseve akomkomi mitirhi ya mune komkomi ende na khensa maseve ne ku va mitini maseve ni yi byeli a na swi tiva ku ri rini ni kuma se ni ta kombela mi teka podcast loko mi ri free yi ku Yeah. u va free a ni free ni tshama ni ri busy mara for n'wina ne hi ku podcast ya n'wina ne hi yona yi nga ni vitana ro sungula yi ni kurisa yi swi vekise sweswi Yeah. hi ku podcast ya n'wina hi yona yi nga ni kurisa mi ni vitana mi tshama na mina mi ni interview mi ni khoma hi ndlela ka ni vonanga xo biha so na nkarhi wa sweswiwani loko hi ku mi ri mani lava ni tata na sweswiwani a yi nga ri kona a yi huma germiston Eh, so a yi ri nga ri kona so munhu loyi a a hloniphaka xirhambo xa hina hi ndlela yo fana ya n'wina Mm. na hina ha n'wi hlonipha swinene so that's why hi ku na n'wina nkarhi wun'wana loko u fika ku mi fambeni swin'wana hi byeleni hi ta fika tikhamera hi ta fika hi xuta xuta hi endla swa kona swa ni maphepha lava leyi yin'we yo famba moyeni yi ta yi ri kona maseve Ikona. ve yini vi drone ve drone yini drone ni la ve drone drone se ni la leyi yo famba moyeni ya gazavo leyi yi bi yi bi mucato wun'wana xiwa wa dr zof ey la so ende swi nga ri xin'wana history. ende xin'wana ne Hey. loko maseve se va ba mucato ne

so hi mo- n'wina movha mi ti chuzela yona mi ku no loko ni nghena mavhengele ya mavhiyana Mm. va ni rhandza mani ya loko ni fika laya va mi khoma kahle a va ni rhandza mani and a vana a- hambi no kuma mukula hambi ni kuma mizulu Mm. u ta khoma foni hi tle hi xiu ta hi humesa mabutsa hi xava Yeah. Mm. se sweswiwa loko mi ni voni nge le ku xaveni ngo hi mhaka ku kume ku kume xikhipani leya xa loyi loyi loyi Mm, mm. se xi sele ka bm ku humi xikipa xa loyi ho e mi xi na swikipa se sweswi ni le ku prometeni ka Ka loyi, loyi, loyi. ka loyi loyi loyi loyi Yeah. se ni ta vuya futhe ni ta navetisa famba endleni hi loyi maseve ne Mm, mi fa mi kuma vanhu lava nga ta mi promotela hi swona ne Mm. mi mi nyiketa loyi ambala hi swona mi n'wi hakela xi 500 tani na swi ta ku mali a yi chumu ka n'wina ambala about picture up a yi promota Ka yi transfer Maswan- kunene ya vo ka ni yi lavi. Ah! mantlisa masaka e mi kuma vanhu va va yo mbala loyaki va va mbala va mi promotela va ku "Ah, ku na yini na swona swona so vo hambanahambana mantlisa i business ri ndza sweswo vutomi byi ya mahlweni then ya so eh, swi ta famba kahle hi ndlela swi ta famba kahle marito mo hetelela ka vanhu ka gaza no marito mo hetelela Nge se ya xitokisini. jo a xi tokisa ni nge a ni se vulavutira munhu mm. marito mo hetelela mm. na vuya nakambe rirhandzu leri mi nga tshama mi ni komba lembe leriya mm. ra xirhamu kumbe ro hisa ma ni twa na sweswi na ha ri veka vute chanele ya n'wina gaza boxa loko mo mi nga ri na yi hlawuhlawu hi ndlela leyi ya mahlweni na mi khumba ma ni khumba mara ma swi kota ku hi focus-a ka timhaka ta chanele leyi yi yi kurisaka gaza vanhu va ka gaza swilo hinkwaswo swi proper la ka ka ka gaza boxa tanani yeah. sapotani gaza boxa mina na n'wi onhela mm. a onhelana mara mi a ngo ni onhele swo yini u va ka huwa mm. se mara mi ni fika ni onha mi kuma ku ri ni fika ni endla swilo leswi ni swi creataku hi nhloko ya mina mm. mara rirhandzu leri u nga ni komba rona gaza boxa xikwembu a xi ku blessi vutomi byi ya mahlweni endle na van'wana Yeah. ende u nga vi na xihlawuhlawu endlela tindzimi hinkwato bota swi swa wena swi ta kula loko mi lula tindzimi hinkwato ma wumisela nga tshama lana Mm. i muzulu misa loyi ta na yena namuntlha lama Naswona se Yeah. gaza i- i xangani gang so yi le ku kuleni se yi nghenene ka tindzimi letin'wanyana yeah ma yi vona okay hi leswi mi nge swi vulavula ha leyi nge wi loyi wa hemba loyi wena ya Tseketelani. n'wi byele n'wi tseketsele nyana ku hayi mina. Tseketsele. Hi le ka Yeah. rhangu. a wu nge endli nchumu hambi wo cina u yimbelela u- a xi tluliwi gaza boxa a ndzi nga jelasi na instapo january to december laha laha ni nga tshama kona ha koyi Qual não era, velho? É. okay, then, no, thank you so much for joining. Guys, I remember the boy sevenza. wanuna wa simbi yitsva leyi nga kona sweswi leyi a khale se govekini leyi sweswi a ya goveki um va te xipandzamananga xin'wana xi kahle movha n'wini wa kahle ni kona swi nga ku vona namuntlha wu kahle movha luwani mm. and loko mi nga mi lava tidili ta timovha meta boyfriend va swi kota ku va kuma movha va wu pimpha wu va right va ku xavisela ya mm. ah, va good ngopfu so va nga mi zama va swi kota ngopfu hambi u ri na 15000 wa ya ka ethes va kwala va swi kota va mi zamela swa mapenswo ti-subscribers loko ma halava mr boys seven ku na yin'wana mhaka maybe mi twa ku nga ri a va mi mindzisanga kahle mm. ma xota a oh, yi byeleni va kwala anytime va ta tshama vo to vuya a munhu wa ku hlupha swinene mm. ya hi ku pfala ku na the 12 ta september hi ta va hi ri nw hi swona northwest university yes potchstrom hi swona yes hi ta ri ya hi the 12 ta september i tour yo sungula ya shangani gang ya ya Like, vulavula ku nga ta va ku ri na tiyunivhesiti tin'wana to hambana i n w u ntsena ku lava vo ku- sol ku- planche Sol Plage, vo- UP, vo- up uj ya uj ya ti tele i think nine or ya ya hi ta yi kha hi hlangane kwalayani and also ku ta tlhela ku va na event ya khalanga productions ya likompo ya likompo fun day leyi nga ta va yi ri pretoria zoo um i forgot the date mm. but mi ta swi vona hi ti-three ta october o oh, ti-three ta october ne mm, mm. then yin'wanyana i ya ti-nineteen ta december yi ta va yi ri kaya sasalamani stadium ya ti-legend ya dr joe shirimani and dr general muska so hi kombela mi sapota mi xava mathikithi Yeah. Mr. Bosa Benz. before mfala ni Yeah. ni komba ku vutisa Yeah. eh mr Bo- boy sevenz a va humesi nghoma yin'wana ni lava ku tiva Chava maporiso. Ndza yona. Chava maporiso. Oh, I karhi va chavini. yona he ya chava yo swa westa karhi leswi hey. Yeah, ne? Eh, Okay. a a ni lava ku tiva ku Nghoma leya i beef or a mo ti yimbelelela. La ya a ni swi tivi a swi huma ku swi. Ende ku vi hit a yi a yi heli moya. Eh. Eh la ya he Xikwembu xo fika xi ku n'wana nga yimbelela so. Swi endleki hayi nghoma leya na mina n'winyi wa yona ha yi chayisa. xin'wana ni ndza swi lwa kwala moyeni na swi tiva ku a a yi swi lavi kulukumba leyi ku hi swi vulavula swo fana leswiyani um um ya a northwest university loko ku ri na n'wina mi ta mi ri kombisa the boy science mi nga hi nyikelela hi mali Mm. ta ni mi byela something me- loko lavenda a ya um, A a rehab rehab. boy science yi humese eleven thousand yi n'wi yi n'wi nyikela ku raya leyi se mara something leswi ni swi twaka a yi swi lavi ku yi ri loko munhu a nyikela ku vulavuriwa ku vulavuriwa yes loko munhu a nyikela u nyikela swilo sweswo that's why hamba a vuyini a endla yini a a ni yi nge hlamba ndhawu nchumu. mina se na hina hi nyikeni mali ya swiwachu ka ha Twisani, hikuva mazimba mo dya ndzeleni. Munhu- eh, Ah! mi vulavula xihundla vanhu lava nga swi tivi phela a ni swi rhandzi ku swi vulavula mina Yeah. mi loko xikwembu xi ri loko u nyika munhu u nga vulavuli ngopfu ya channel leyi ni nga yi doneta every daily mm. mara mo tirha na sweswo saseka mina nuna ka sweswi eish oh, eh, oh, kona mara ximoya xi ri yini swa endla mina ni tibyela ku u ah. kona mi kuma ku moyeni katika Hey, sesi. Hey, TK. miri yini na Lichano mlangutisi. Oh. Kaza boy da samar kale tala. Thank you so much. loko mi ta ni ta ni nga ri kona mi ya lefini Hi guys, a hi pfaleni kwala metse boss va ndzi va nga ta ka va nga ha fambi. Sharp So sharp. metse boss va ndzi va ri mali lama loko mi lava ku nyikelela ni a ku na mali yitsongo macheleni la ti throwa bela ti swi dya mali swilo Se leswi. munhu chela njani? mi ta hawa mi ta mi byela mi nga chavi Mm. ta mi byela a ku swi Yesu- kona moyeni Eh, swi kona mi ni ta mi ni ta mi senda ti-akhawunti ta kona ta ta Emoyeni. channel no a ti sendiwi ni ti vona no Yeah. problem Mm, no Yeah. problem Mm, hayi mi nga vuli ka vanhu ku nikeli mani mona Hayi, hayi, Ah, nge vuli, hayi. Eh, eh. mara a- a ni- a ni- a ni endlela yini a ni a ni a- a ni nkarhi wun'wani ne vanhu vo tala va tiva boy seventh a va n'wi tivi marvelous tall behind the camera so a ni vuli ku vanhu va vha va mu user hambi va kombela mali because na swi ta ku lumba loko tsona i nchumu loyi a nga swi kotiki ya so a hi vuli ku mi va user so ni ta yi pfala kwalaho thank you so much danko hi lahlana nkarhi lowu taku guys